Kana hu na na zwiṅwe? Ri hanefha kha yeneiḽa phurogireme ya Vhewe ine na i funesa, phurogireme ine ya funeswa nga vhafunzi vho tou ḓivalela kamarani, phurogireme ine ine ra i vhidza phurogireme ya vhomaine na 30 senthe vhana vha mukalaha. Ri hanefha ri tshi khou ḓo tsivhudza, ri tshi khou ḓo thusana, ri tshi khou ita mutingate, ngauri nga roṱhe ri wana uri a ri tou ḓivha zwoṱhe, munwe muthihi a u ṱusi mathuthu, mara ri vhanzhi ri a ḓi kona u tsivhudzana wa wana ri tshi khou ita zwa khwine. Vhana vha mukalaha, it is what it is. Ri hanefha, ri na vhomaine nga dzavho, vhana vha mukalaha. A huna na zwiṅwe, a ri thome na phurogireme ya vhoriṋe ri songo tsha tshinya tshifhinga, ngori ri khou zwi vhona zwa uri ni khou vhila, ni khou swa, ni khou swela ngomu. Ee, zwino rwani ni wane thuso tshifhinga tshi kha ḓi vha hone, ri sa athu ni tshinyela watshi, vhana vha mukalaha, ngori vhaṅwe vha vheiwa no no tou fuka na dzinguvho hu tshi khou fhisa. Hafha vhuḽa vhulwadze ndi vhulwadze-ḓe vhuḽa hune wa tou wana muthu hu tshi khou fhisa mara o fuka nguvho a khou tetemela. wana ngoho muthu ngoho
o fuka guvha a fuka nguvha u khou pfa phepho u tshi khou fhisa luṅwe malaria malaria ee ee na nṋe o vhuya ndobo vhula vhulwadze a si hone tshe ra tshimbila tshe ra tshimbila na vhomaine ri tshi yo sala tshi ri kukuru ra gidima ri tshi tsa ri tshi ya vho muromani ri tshi ya gai gai a hei vha tshi yo sala vha tshi yo zwi wana ngei tshilidzini uri hei vhone vha ḓo fa vha khou ṱoḓa maḓi muvhilini vha ṱoḓa ḓiripi vhone ndi hanefhaḽa vhana mukala a ri thome na programm yashu ya ṋamusi um eh, vho maine mm. eh, ri ya toita ri tshi ḓisa dzi ripoto dza uri vhathu vha ri mini yangei nnḓa mm. vhathu vho takala nga maanḓa vha tshi vhona programm heḽo yo fhaheiwa mm. heiḽa programm yo fhaheiwa yo takadza na vhathu vha kule nga maanḓa mm. yo zwo tshuwisa vhathu vhanzhi zwo vusa vhathu vhanzhi zwo mm. funza vhathu vhanzhi uri vhathu vhanzhi vha songo vha na zwo nyadza mm. no vha ignorant vha ri vha khou takalela nga maanḓa hezwiḽa vha tshi amba vha tshi tou phuletshedza ngori ndi zwone zwine vha tou pfha vha hone hone makandani vha tshi khou pfha uri zwi tou tshimbilisa hani ende vha tshi khou zwi ṱalutshedza nga nḓila ya hone ndi hone navho vha tshi tou kona u zwi vhona uri ya hei havha muthu vha tonga vha khou amba mafhungo hafha ngori thi muthu a khou amba mafhungo a khou amba na vhuṱanzi mm. u ya vhonala uri hei havha muthu vha khou amba vha na tshenzhemo mm. so heiḽa tshenzhemo vhathu vha khou i vhona fhaḽa vha ri vha khou livhuwa nga maanḓa u tsivhudziwa nga iḽa nḓila ende zwo vhanzhi vho bonyolowa all right mhm.
ndi hanefhaḽa vhana vha mukala um eh, huna huna a ri ḓo thoma hafha hu na holu luṋanga lwa phofu mm. luṋanga lwa phofu lu nga a ri ḓivhi zwa uri kana lu tou vha uri a lu sokou tou farwa nga maine muṅwe na muṅwe kana lu tou vha uri ndi lwa special kana ndi lwa mini na muṅwe a khou ḓo lu vhudzisa hanefha lu ṋanga lwa phofu lu vha lu khou tou shuma shuma nga nḓila ḓe hune lwa vha na vhundeme nga u tou rali kha vhomaine
lunanga lwa phofhu lu a ya nḓu lwa ya mboho, a lu ṱoḓi u iteliwa muthu muṱuku lu a dina. Arali vha tshi khou itela muthu muṱuku vha funa u lu fara lwa si tsha vha na maanḓa, ee ngori lu a dina.
Ndi ngani lu tshi dina, ndi ngani lu tshi ofhisa, ndi ngani lu si lwa muṅwe na muṅwe? I ya lwela nthu, zwino arali u tshe muṱuku. ndi khwine vho tou mitela ya tsadzi hmm. ee kana vha tshi kona vhone vhaṋe lwa lu nanga vha lu vhofha hmm. uri lu songo tshalwa hmm. ee lu vha lu khou tou shuma mini lwo lu lu nanga hatshi vhaṅwe vha fara nga lwo miḓi vhaṅwe vha fara nga lwo vhathu ee zwi ya nga kufhambanela
sumba zwori wo fariwa nga nga lunanga lwa phufu ndi hafha hune wa tou pfha uri na muthu wa lemela mm. e, a si muthu fhedzi a si muthu na maanḓa e, mm.
arali a khou ṱhogomela zwithu zwawe mm. vha ḓo wana na maanḓa hmm.
lu ndi aḽa mathanga ane ndi u sokoto ḽi ofha na musi ḽi songo amba tshithu e. vha wana na muthu wane a khou sokoto ambeliwa maṅwe mafhungo o fhisa a songo a ita no a ita o sokoto pfi o sedziwa wana pfi heyi ḽi dangerous ḽe ḽi tanga Ee, Mm. u vho shumiwa ngalwo mara lu ya lu ya ileliwa Hmm. a lu sokou nyaga muthu lu sokou ṱangana ṱanganana ni Ee, ha u sokou tou ita zwa zwa dzi zwa vhathu vha sa fheli Mm. khezwo vhana vha mukala a zwi swa vhathu vhoṱhe zwiṅwe zwithu zwi a ileliwa uri ri kone u ḓiwana hu na zwiṅwe zwithu zwo no phuletshedza hu nga tshivenḓa nga maanḓa uri zwithu zwi u tshimbilele ndi u ilela mm. a hu sokou tou itiwa tshithu tshiṅwe na tshiṅwe ha sokou tou pfi tshi ḓo u tshimbilela u si na u ilela mm, u funa u dzika mm. wa litsha u sokou u ambamba na u semana semana hmm. hmm. wa vha muthu wa right hmm. sumba zwa uri na madu no no ofisa hezwiḽa ḽi sa seisei ḽi vha ḽi khou tovhedza ḽi khou ṱuwa nga ḽaini khezwo vhana vhafukalaa ḽi khou ṱuwa nga ḽaini ni khou tou ḓipfela a huna na zwiṅwe um Riṋe ro aluwa ri tshi lisa nga maanḓa hezwi ri tshi lisa ro vha ri tshi ya na maḓakani o ofhisa nga maanḓa vha khou zwi vhona ri haningei bende mutale tsini na vho khuruga haningei hune wa sokou tou pfha u tshi pfhi ndau yo phula yo bva nga fhasi nngwe khezwi he he hu na mini mini hanefhaḽa vha wana ri tshi khou lisa dzikholomo na ḽiṅwe ḓuvha riṋe ro lisa kholomo ro ṱwa ḓakani mara a ri ngo vhuya ra ṱangana na zwithu zwi ofhisaho Zwino fhaḽa fhethu hu vha ho itiwa mini kha riṋe vhathu? Tshi vha tsho ni vhona vhene tshine tsha dzumbama. Hmm. Ni vha no fariwa zwavhuḓi. Hmm. Ee.
Ngori na ḽiṅwe ḓuvha na ri muṋe ra ito vhona shimba ḽa ndau ḽi kha ḓi tou vha ḽiṋo ḽiṋo uri ha i khou bvo pfuka zwino yo vhona shavha yo vhona vheni na ya shavha ngori vhone vhathu na no fariwaho hmm.
hmm. hmm, a zwi daka ḽi sokou tou sokou tou dzheniwa nga vosho ni tshi bva ngafho na pfopfi yo ḽa muthu ngavho mara vhe u no fhira henefho
Eh, eyo ndi testimony vhana vha mukalaha ndi zwe zwa vha ri tshi bvelela kha riṋe ri tshi khou ita mange maḓakani vho bende vho masisi ni wana ri tou vha ḓakani ḽihulu ri bizi na dzikholombani ngei mara ro lisa miṅwaha yo no swika vho ten years mara na ḽiṅwe ḓuvha a ri ngo vhuya ra ṱangana na zwi konḓaho ḓakani zwipuka zwo vha shisha vha riṋe mm. hei avha vhavenḓa ni ya bika mani he vhavenḓa vhavenḓa vhavenḓa ni na zwithu zwa vheiwe mani a ri zwi ambe hezwi zwithu ndi zwithu zwa vho riṋe vhana vha mukalaha ndi zwashu hezwinoni ndi zwine ra ḓo amba ngazwo ngori ri ḓivha zwone ro vhona zwone hezwi zwiṅwe ri songo zwi vhonaho eh, ri nga si kone u amba ngazwo ende vhe wene na ḓivhavho zwiṅwevho zwe zwe na vhaleliwavho i ni songo ri dzhadzha ngori na riṋe vhothi zwino a ri ngo ḓiṋangela e ro sokou tou ḓiwana ri hanefha hu no no ṋanga u vhune ya begwa hone um Hu na vhathu vhanzhi hafha vho no khou ṱoḓa hoyu muri wa mu livhadza uri a sokou tou livhaledza o ḓi dzula hanefha a sokou tou ṋenga zwezwiḽa u tshi khou mu vhalela uri a ndi ḓo tou mu wana a tshi o dzula dzuli dzuli o no sokou tou takuwa nga tshizulu vha ri phunyuka vha mphethe ndi ri ndi oḽa muthu ane u sokou tou suvha suvha ha vha vha vha si u wane fhano Mm, u wanela bennde isani ee ndi ndi vha nga mu- ḓe vha ḓi fhira hanefho vho ḓi hanefho Mm. ee muthu wa itiwa hezwo hanea maṱhanga anea vho matshonisa henea vho pfunyuka vavete ri vhathu vha hone vho si khou tou dzula nawe tshisa za tongo tshi vhuisa maṱo ayo o vha hanefha a tsheo ee eh. eh. zwiḽa zwithu hu vha hu khou tou itea mini u vha tou ṱanganyisiwa mini hu vha tou ṱanganyisiwa miri mm. ya hone eneyo mm. ee uri zwithu zwi tshimbile ngo to ralo mm, mm. ee ri zwezwila u tshi rea ndi ḓo to muwa ndi ḓo to mupora nga tombo a tsho sedza thungo zwezwila wa mu lindele zwezwila u khou ḓi mu lindedza uri u ḓo to zwi itisa hani a taku kho ḽa no ḓa muwo no muṅwe a u tsha kona no ḓivha zwa uri ḓo mu dzhenisa kana hani vha swika thoma iwe mulumelisa ndo vuwa ni mungana wanga Mm. Yeah. ndo vuwa hala mafhungo u ḓa humbuloni ṱuwa

a ri ḓivhi zwo ri mulomo munandi ndi mini anga nge a tshi vhasa vha ri ndi mubata phani na no muṅwe ndo ḓo nayo ḓe u mbudzisa vho ri vhomaine a vha na mubata pani na wa ḓivhusa uri ṅwana mungafha ngafha a khou ḓa mubata pani u khou tou teledza u tou amba na muthu kana u khou tou ṱangana na zwi konḓaho kana u vho ṱoḓa na vhathu vha si thaiphi dzawe u vho nyago u vha kanganyisa zwino hei vhathu kana ni khou funesa zwithu mani Ee muthu khou khou tou ṅwana muṱukuṱuku u ṱoḓa mubatapani mu mubatapani ndi ndi zwone zwithu zwi a wanala zwi zwi a exista u tou wana u na mubatapani wana vhu tshi pfhiwa muthu u na lulimi lwa vhafumakadzi mani hoyo muthu vhasadzi vha a mu funa naho a si na tshawe a to amba hafhanoni ngoho vha ḓo tou funga ni muzika u ḓo vha fha mini ngori vha ḽa
hayi u na vha vhathu vha sokou tou funwa nga vhafumakadzi hu si na zwine vha khou ita ri ene u sokou nyanga u tou funwa nga zwithu zwavhuḓi a tshi ḓo balelwa no zwi ṱhogomela ah, zwi a ḽe zwe zwithu eh. zwino izwi zwiswa mubatapani zwizwi zwi a wanala mm. u tou wana mubatapani ma wana khou muṱhanga ngoho u khou tou vha na mufumakadzi mashangoni ee u khou tou vha na mufumakadzi a songo mu tea no mu teaho mm. he wa tou wana muthu anga a sa ḓifuni khoyo na iṅwe khomba ya nzhololo mm-hmm. o ḓi tou kanganyiswa nga mubatapani izwo zwithu iyo thuso i a wanala vhathu vha nga i wana thuso yo raloho ine wa tou wana wo tou pika muthu nṋe ndi khou ḓifunela uḽa mufumakadzi mara uḽa mufumakadzi ndo mu sedza mara nṋe thi vhoni a tshi nga mfuna mm. mara nda nga ḓafha vho maine uḽa muthu ndi nga si mu wine mbilu yawe ee eh. mm. ee ha zwo pfala musi eh, las he las he a zwo pfala am sure las ya zwi pfa zwa uri ee wa vhulivhadza haha tendo ḓi pfa pfa vhomaine vha tshi khou ri wa vhulivhadza ee zwino fhaḽa fhethu kha mibata pani na mafhungo ya une wa sokou tou wana muthu a khou funa u fhaḽa fhethu u u- u- u vha ho ho tou itiwa zwithu zwo lelisaniwo zwithu zwo zwine ṱanganyisiwa Eh, Mm. o- o tou ee a soko muvhona fha soko pfha uri hai muḓinga yo vhofholowa Mm.
Ro wo ro thoma ra u ṱanzwa nga zwiwasho. Hey, hey, hey, hey. Olo vhathu hu na vhathu vhanzhi vhane vha kono vha ri hande ṱoḓo mpha vho thanda ya vhasidzana mani. Ṱoḓo mpha mbulivha dza iwe thi u hangei. Vho maine a vha iti vha tshi u fha.

hu na muṅwe munna wo ri founela hafha uri mufumakadzi wawe u khou dina um ndo vhuya nda pfa unawo muri u no pfhi govha mm. u muri wa govha u thusa vhathu nga nḓila ḓe ndo uri mufumakadzi wawe u bvanzhelele u khou tswenya luṅwe a mufumakadzi a tsha farea ṱho o ḓa tshikhuwani yo luga zwino hei ha ngori a tsha kona uri o muthu a tshi to ofha na vhathu vhanzhi ha zwino vhukati yavho mani u bizi khou vunyungulula hayo vhilingana tshoṱhe hu pfhi ṅwananyana vho to ḓo to ḓa o to ḓa o to luga mara o vhilingana he zwa zwino vha ri ha o vhonisa dzi tv ha tsha farea ṱhoho mm.
ha u hono muri mm. u govha u ri thusa kha zwithu ḓe kha nyimele dzo tou itisa haniho nyimele dziṅwe na dziṅwe dzine nga muthu a si pfe Mm, a vha a vha ḓo tou ṱalutshedza uri kharali hu na muthu ane a nga vha khou tou ṱoḓa uri a ḓe a thusalee nga govha u vha a na muthu u ḓe o no khou mu itani muḓini o no khou tshilisa hani uri govha ḽi kone u shuma nga nḓila ya vhukhwine ḽine wa tou wana a tshi khou tou vhona uri hai afha ndi tonga ndo ladzela hai Mm. ho ḓi tovha muthu a sa tshili zwavhuḓi na muṅwe sa zwezwo Mhm. Eh, u wa muḓi ya mutsinga Mm, mm. Eh, na pfesesana
u u vha u mu govhisa ndi uri a na khani u ya wana khani yo ngo e nyana Eh, e a na swili wa wana kuswili ko to e Eh. kuḽa musadzi wa phosho wo wambesa Eh. ne wana no soko to rukununu ndi ndi ndi govha heḽo Ndi- u ḓi tou vha muri wo no tou ḓivha upfhi u govha vhathu vha khou ḓi u fhira hanefha vha wana vha sa u ḓivhi mara u ḓivha vho maine hone henefho ee ho okay ha na vhathu vhanzhi vhaṅwe vha u ḓivhi Mm, mm, mm, mm, mm. U itela uri wo ḓi wanela musadzi wa wa nzhelele u u ya ḓi tou ḓa wa wana govha wa wana musadzi oḽani o no tou thoyoyo ee ha musadzi wavhuḓi ni ya vhuḓi wa vhana vhaṋu no ḓi mu wana nzhelele vha ri vha lapula e u u- u liluwani muḓini wa vhavenḓa a huna na zwiṅwe a ri fhirele phanḓa eh, eh, hu na mafhungo a vhathu vhane vha vha vha vha na dzi dzi dzi dzi goloi hedzi ntswa eh ndi ifhio tsivhudzo ine vha nga i tsivhudza kha muthu o renga goloi ntswa vha wana kha lushaka lwa hawo kha ḓi tou vha ene muthu wa u thoma wo vha na goloi a u thoma vha na muthu a re na goloi ha hawe Ndi ndi ndi ndeme ya ngafhani ine ra nga i tsivhudza sa vhomaine uri kha haya mafhungo a u fara ndaka yashu ntswa ntswa ine wa wana uri vhaṅwe vhathu vha nga si i takalele zwi na vhundeme vhungafhani? Hai goloi i ya fariwa. Eh, tshiṅwe tshifhinga na nga vhathu vha sa rengi dzigoloi mm, mm, mm. Eh, hu ḓivha hu na thaidzo nyana khavho ine ya dzudzanyiwa heiḽa thaidzo muṅwe na muṅwe o no kona u shuma u a kona u i wana Eh, zwino na nea vha vhafunzi hu na vhaṅwe vhafunzi vhane vha kona u rabelela muthu mm. tshithu tshawe tsha tshimbila nga nḓila hmm. ee mm, mm, mm, khou zwi vhona mm, ndi zwone ee okay. maḓi awe ane aḽa mm. ndi uri o a dzudzanya nga nḓila mm. vha wana heiḽa gole i tshi tshimbila zwavhuḓi mm. zwino zwano maḓuvha tshi zwino vhathu ro no tshidziwa mm. so ro no tshidziwa na kereke dziṅwe dzine dza si kone u tani mm. u tou rabelela mm. mara arali hu na vhakala vhahulwane ne vha kona u rabela hedziḽa dzi goloi mm, mm. ee mm. mara zwiṅwe vhaṅwe vha ḓiri ri khou ya u rabe nga nge mara vha ḓi khona nga huṅwe zwino tshi ri muthu a nga u vhudzi ngoho na zwezwo zwi a vhilinganya mafhungo zwo ḓi sokou tou wana muthu a nga hafha na nga hafha wana goloi no itiwa zwoṱhe itiwa zwa kereke yo mm. hei nga hafha yo bviselwa zwibambiri kha ite zwithu zwa kereke a i shumiseka zwa kereke mhm. songo ṱanganyisa mafhungo songo ṱanganyisa na bivhili yo ḓi amba ri is a god of uh, jealous he doesn't want to share helolo Ah, dzi a vhuya nga vho nyavheyani ndi a vho maine fhano a
madekwana avhuḓi

a ri nyadzi vhathu a ri nyadzi sevisi a ri nyadzi muthu ngori muthu a tshi vha a hanefho hune a vha hone tshiṅwe tshifhinga a wana uri muthu u tou vha uri u kha tshiimo tshi si tshavhuḓi ndi ngazwo vhomaine ri tshi vha tendela uri vha fere na kholo dzavho ngori heyi u ya wana muṅwe ngo o no tou ima nga zwikuna wana a si tsha kona vhane o no ḓaḓa tshoṱhe zwino a ri nyagi uri ri ni ḓiwane ene o no tou vha kha dzi nyimele dzi si dzone dza dzi icu vhomaine vha hone so ri a ni tendela uri vhomaine hai vha vhe muthu a vheiwe a ri sedzane kha mafhungo hanoni a dzibola Ri na dzibola dzedzi dza hayani, vho Black Leopard na vho dzi TTM. Ri khou dzi funa badi uri ri dzi wane dzi kha vho PSL hangei dzi khou bva kha machips nga fagi. Zwino izwi zwa zwa bola vha vha vha vhathu ndi zwithu zwine ra nga dovha ra vha ri tshi khou ri vhomaine vhathu kha vha ḓe vha dalele vhomaine dzi bola dzi kore badei ngori na kale na kale ra tshidza zwo ri dzi bola nnzhi afha hei u sokou tou wana bola kha ile i khou bumpha ngoho muthu hanefhaḽa kha dzi eighteen um eh, tshiri zwino zwi bva kho ri a vha no kho ḓa vho reisa hani bola yavho mm, mm. zwino arali wo wo no rea nga musekene mm. eh,
okay ni ya baleliwa mm, mm, mm, mm.
mm. okay sumba zwa uri dzithimu dza bola dzi nga ḓa fha vhomaine eh. ra tou wana ri khou tou vhibvisa ra wana ah. vha khou davula manethe vhatukana Mm, ah, ndo u wana kha muṅwe zwino nda ndo ya makhuwani Mm, mm, mm, mm, na zwino ndi khou vhuyelela mm, mm. u a shuma nga maanḓa no zwi pfa vheni vha dzi thimu dza bola vho maine khevha ri kha ḓi tou vha navho ḓani ni vha linge ri ni wane ni kha psl ḓani ni vha linge ri wane ni khou davhula manethe Hai, ri tshi khou tou vhuyelela na dzi Thohoyandou Stadium ḽo lala ri tshi khou tou takala ikonomi ya yani i tshi khou vuwa eh eh hu na mu hu na hu na hu na hu na havha vhathu havha vho no khou sokou tou lila ngauri vho tshipiwa vho tshipiwa muthu o tshipiwa a nga ḓo lifhedza vho maine
o tshipiwa ni
ho na thi zwino vhathu vho tshipa vhathu thi u tshipa nga tshivenḓa vho ri nga zwi bvisela kha ri khou amba shumisa luambo lwo kunaho u tshipa honoho honoho vhubinyiwa ha vhathu Okay. hune ho ha ḓalesa fhano south africa Ah, u kha ḓi binyela limwe muthu u to balelwa amba a tshi ita zwezwo binya muthu u to balelwa amba zwi a konḓa maḓuvha ano hei hei hei hei zwino na vhaṅwe vhane vha khou vhudzisa uri ro khakheliwa ngo to ralo ri a ḓa vhomainena Ei, vhomaine ndi vhanzhi vhaṅwe vha ri rekulula Mm. vhaṅwe vha itulula upfhi dali tshifhinga tshone tshetsho ee vhaṅwe vha itulula vhaṅwe vha ḓi baleliwa Mm, mm, mm, mm, mm. Mm.
Hey, wa wana uri o mu binya o binyaho a wana uri hei ha nayo a zwi vhona uri o mbo ḓi a u si hone a u binya ndi ya mini na u to amba khwine zwi khou farisisa ngori u nga si binye luraru na luṋa a ḓo fhedza vho u wana hei hei hei hei hei ha vhaṅwe vha vho khakheliwa vhare vha vho nyongo to ḓa vho maine ngori vho khakheliwa hai vha retshulula vhaṅwe mm, mm, mm, ee hm. okay eh, hu na iṅwe hu na muṅwe wo vhudzisa afha uri a nga konana uri vhaṅwe vhanna vha tshi ḓa kha mufumakadzi wawe zwithu zwi mbo ḓiwa zwa sa shumi Ee, a uyo hone. U hone.
Mm. U ndu ndu ndu hafho vha u tshi vho to tsireledza miya vhana hafho uri a u khou nyaga u khakheliwa. Ee, a tsha dovha dzhena mu. Mm. mm. Hafho fhethu ndi ndi zwi zwi to itiwa hani zwi to shumwa shumwa hani zwo zwithu. Mushumene wa munna. Eh.
Mm.
Okay. O wa munna u ḓa shumwa yena. Mm. Eh. Uri u tshi ḓa muṅwe hafho dzi songo vhuya dza shuma. A dzi ri. A dzi.
yowe a vha ḓo tou ri ṱalutshedza nga hezwo vha ndi to fo ngari vha ḓo vha vho takadza vhanna vhanzhi nga maanḓa vhanna vhanzhi nga maanḓa hezwo vha zwi pfai hayo i tou vha celebration eh, wa shumiwa wa wa mm. munna mm. eh, wa musadzi vha ri munna wa khou tshimbidza shumiwa wa musadzi hmm. izwo zwithu a si u fhahee hezwo zwi zwi wela khou pfhi mini zwezwo u vhea u vhea ee ngo zwi pfa ri na u vhea vhana vha mukalaha ee hai ni a ḓi tou ḓa na vheiwa vha ri u vhea vha ri u vhea yo ende hu na muṅwe we a dovha ri founela hafha khou vhudzisa uri mufumakadzi a tshi fhaeiwa a nga fhaeea nga nḓila-ḓe heiḽa tshifhinga kha heiḽa phurogireme yo fhedzisa ro amba nga u fhaea ha munna Rasambe, Vhaṅwe mufumakadzi vho tou ri founela vha tshi khou vhudzisa uri naa mufumakadzi a tshi fhaeiwa u fhaeiwa nga nḓila-ḓe? Vha mu fhaya nga miri. Mm. Mm.
Okay. Zwiswa zwa tou shumwa shumwa hani hu ḓa itiwa wa munna kana? Hai, hu na zwo itwa musadzi. Okay.
Mm, mm, mm. oh okay Eh, wa- wa- wa- wa munna thi zwino ro fa tshipfi hai vha mbo ḓi tou shuma vha ḓi ita thibvu vha vhea fha kha tshinthu hai Ah, zwa thebvu ndi zwa kale zwa kale Mm. ha ke titale vho vha kale vha kale ee Vhakiti tshitango. zwa zwino vhathu vha khou ḓi advansa vha khou ḓa Vha na khou vhomaine ṱangana. vha khou guda nga iṅwe nḓila vha khou ḓi advansing Eh, vha khou ri- vha khou ita vho nga zwiṅwe Mm, mm, mm.
zwino ho mufumakadzi o tou ri founela ngo tonga zwo tonga zwo mu kwamanyana a tshi ri nṋe wa mufumakadzi u tshi pfhi ndo fhaiwa ndi vha ndo fhaiwa nga nḓilaḓe muthu u vha o tou ngitani u vha o tou tshimbilisa vho maine nda tou shumwa nga nḓilaḓe ha hu shumiwa wa munna a hu shumiwa ene. ho ene ha itiwi tshithu wa munna u shumiwa a tshi swika hangei Ee, Zwim- a swika loka a swika a loka hei zwino afha a tshi khou tou loka hu ḓi tou shumwa muvhili kana hu ḓi tou hana vhono zwikona hana vhono zwikona vha ita ngoralo ee eh, ee eh, hmm. ee zwino athi vhathu vha ya vha funa no u pfanyana uri hei vha pfhi uri hei ah, vha ḓo zwi fa ḓuvha ḽine vha ḓa ee

Hei vhanna vha khou dina vha- vhanna vha khou pfa vhuṱungu mani vha ri ndi yone mbudziso i- ni mbudziso ndi mbudziso ḓe wa ri mini uri u khou nya- a nga ḓa na vho maine o sedzulusa mufumakadzi wawe u khou ita zwo kiwa miroho nga nnḓa haya u ḓo zwi vhona ngene vha tou mufha mishonga uri a tou zwi vhona Mm. Hmm.
a nga ḓi tou ḓola a nga ḓi tou a u tamba kana tou itisani um a u dini um U ḓo vhona ngo uri ha houḽani ene a ḓa a ri hu ni vha tshi khou ndi vhone right
ya ṱanganedzana ho hei a dzi a vhuya vhana vhamukala a ri ḓe lugise mathada ashu maṅwe khe avho maine vha khou ḓi thusedza nga hanefha um vha khou ḓi a vhona vhona um Eh, ndi anea mafhungo o raloho u na muthu afha we a ri itela mulaedza u khou ri u na thaidzo ya muṅwe wa mufarisi wawe uri mahono a si yone eh? hu pfi mahono a khou konḓelelea hayo oh, ndi tshilangwa mm, mm, e u pfi u khou xaxaro muthu pfumi dangwa dangwa ndi dangwa ḽa mukumbi hmm. ha vha ri muṱhanga u khou honwe mara ḽi a fhirisiwa ḽi a bvisiwa ḽi a bvisiwa thi ri mm, ndi dangwa ḽa mukumbi kharali vha na patnara vha na muthu wavho ane u hona vha tou pfha u nga ri na zwino eh, ndi dzi vurupha hai vhomaine vha khou ri ri vha ni overola na tou wana dzo size dzi velf dzo vula ni tshi khou tou bvuma sa sa dzi mesethisi sa dzi four pipe ine na pfha dzi khou tou hu si na na phosho lini vhomaine vha ri hai vha vha vha vha vha vha a konana nazwo zwino hafhanoni vhomaine ri ḓo vha ri tshi khou ḓa kha tshiteṅwa a ri thome ri ye maragani ri tshi vhuya maragani ri ḓo vhuya kha tshiteṅwa tsha mishonga hu na vhathu vho ri vhudzisaho mishonga hafhanoni uri iyi mishonga i shuma mini nahone i shuma nga nḓila ḓe nahone i a ḓivheya na nga vhomaine iyi mishonga mm. ee a ri thome ri ye maragani vhana vha mukalaha it is what it is when it is ri tshi vhuya maragani hai ndi hanefhaḽa hune ri ḓo vha ri khou amba nga mishonga

It is what it is vhana vha mukala ri khou livhuwa u vha ni kha ḓi ri ṱalela ni kha ḓi vha na riṋe ro vhuya maragani vhana vha mukala zwi tshi tea u rengisa ngori tshi sa rengisi ndi mini ha hai ri tshi ta ri tshi rengisa ri tshi ya mavhengeleni ri tshi awela vho ri tshi vhuya vho ro no ḓi awedza mihumbulo vho ri tshi khou vhuya ri tshi khou isa phanḓa na vhomaine ngo to ralo ri tshi hanefhaḽa vhana vha mukala ri na vhomaine ri khou isa phanḓa ri khou ḓo amba nga ha mishonga zwino na vhathu vho ri E, itela u milaedza afha vha tshiri vha nyaga u ḓivha nga heyi mushonga e, hu na hoyu mushonga u no pfi gumululo vho maine mm. gumululo kana ndi mini hoyu vha ho itea mini kana muthu a tshi gumululwa hu vha loko gumululwa kha zwifhio okay. mm. vhathu hafha vha khou nyaga u ḓivha nga heḽi gumululo a i ṱoḓa u ḓivha kha toda eh, nga gumululo ndo mu sumbedza ee okay okay a ki ṱoḓa u ḓivha kha tou ḓa Mm. mu sumbedza zwino afha ri tshi khou gumulula ri vha ri khou gumulula zwo gumuleaho nga mini zwithu zwo ṱanganelanaho Mm.
ngori ri khou wana vhathu vha tshi khou ri vho gumulelea vho goma u gumulea ndi mini u gu- ndi u tshimbila tshimbila o wa ṱangana zwi no konḓa Hmm.

pfuka a dovha a sala vha muṅwe
khezwo vhene no khou zwimba nga ngei fhasi makumbani u tou wana hoi hu pfhi bola yo tou vha ngafha ha vho maine vha khou ri hai vha shumana nazwo vha gumulula na tou kumululea na wana ngoho dzi velf dzo vulea tsinga tsi vho tshimbidza malofha zwithu zwa sokou tou balangana u zwimba na wana ho fhela hu sina na mini lini nga u tou ralo vhana vha mukalaha a hu na na zwiṅwe vhomaine vha khou ḽi confese ḽa uri hai ni a ḓa u lu luvha lu luvha mm. vhulwadze no pfi lu luvha vha vha khou ri ndi mushonga hoy kana ndi lu luvha lu luvha kana ndi lu luvha ḓe na ndi lu luvha lwa mini o oh, lwo khwaṱhisa nungo lwo khwaṱhisa nungo mm. hei ande wo ḓala fhano mara vhathu vha khou fhedza mara vhaṅwe vha khou fhedza ngo ita zwiṅwe mm. mara nṋe ndi khou fhedza ngo ita zwezwo Oh, uri hu na vhaṅwe vhane vha vha khou shumisela zwiṅwe zwo no nga sa zwithu ḓe a tshiri vhaṅwe zwino vha u dzhenisa vha soko to u dzhenisa kha miṅwe miri Mm, zwone ndi itela kho uri muthu a vhe na nungo mm, nangwe a shuma hani mm. ḓo pfa hai a tshi ngaona zwe a ita a hune zwiḽa zwine zwa uri u khou tou vhuya mushumoni wa vha u tshi khou nyanga u tou eḓela hai ndi uri hafho wa shuma wa dovha wa takadza na vha muṱani zwoṱhe ee hei u tou vha khathapila u tou khura to khura a si ya matombo a vho laṱa khura Mm.
kezo vana va mukala veini vane nawo ni sokoto vya mushumoni no neta na sokoto mia vana vono to sokoto vula zwienda tshiṅwe ni ngo tshi wana khishini tshiṅwe tshi dining room hai ni wane vono to dzula mia vana vo dzula nḓuni vono tonga vono ḓi hangwa ni vone vono ambara na zwienda zwi sa fani ni wane iṅwe ṱhungu yo no tou bva nga hanefha bodini sumbedza uri havho no tou ḓiṅala hu pfhi hai nungo dzi a vhuya fhano na tou wana vha bizi nnḓu i kha ḓi tou kliniwa Hu tshi khou bikwa nga hafha na nga ngei bvungwi hai zwi tshi khou tou sia zwi ṱa ṋama vha ri vhomaine vha a kona u ni vhuisa nga luluvha zwino ulu luluvha luluvha lu khou tou shuma mini muvhilini wa muthu zwine lwa mu ita ngoho uri a tou vhuya a vhe na na na na nungo ngafho ha lu vha lu khou shuma muvhilini wawe mm. Hmm.
sokou tou vhulaya zwoṱhe lwa vhulaya na na dzi nyongo hedzi wa wana ngoho muthu a right no zwi pfa vhana vha mukalaha luluvha kholo iḓani ya vhomaine vha ni zame ngalo ni litshe u sokou tou ro neta ro neta ro neta no neta ni ṅwana ni wane ṅwana muṱukuṱuku a khou sokou ni khou dinwa nga khundu zwiḽa zwithu zwi vha zwi khou itiswa ngani vha tou wana vha tou wana ṅwana muṱukuṱuku o tou ima ḽainini nyana u vho fhirwa na nga vhakegulu vhakegulu vha vhakhuwa ene u vho nyanga u tou dzula fhasi a ri khundu dzawe a dzi tsha ita hai
vhathu vha zwino mm. vha khou shumisa zwithu zwa tshikhuwa mm, mm. mm. mm. zwino fo ita tshi vhona mishonga yo ovorola mm, mm, mm, mm, mm, mm. uri u dovhe u vhuyelela mm. izwi zwithu zwine wa tou wana khundu dza ṅwana dzi khou fhisa ndi ndi ndi ndi ndi tshini ha ndi vhulwadze vho ha Mm.
ri khou isa phanḓa vhana vha mukala na vho maine ri hanefha ri khou tou amba mafhungo a mishonga ngori ei hu na vhathu vhanzhi vhane ni khou funesa zwithu ni khou funesa phurogireme vho maine kana ni vho nyaga u tou lafha we ni khou vhudzisa iyi mishonga kha vho maine Vho maine u ri na pfhi mini murumbula sheḓo? Mm. Ee, ha vhathu vha khou nyanga u ḓivha nga murumbula sheḓo hafho uri. U wanala muṋeani.
Ee. Sisi na bende mutelo. Mushumo wa murumbula sheḓo ndi mini? Hai. Hai. Tshine ri khou vhusa vho ri sa ḓivhi tshithu avha vha na mzino vha vhusela hone tshi vho sokou tou a ri vha khou ṱoḓa kha vhathu
ena vhe vha ḓo tshi ri vhusa dzivhudziso dza vheiwe vha na vhe ro dzula na vhomakhulu hafha ri khou vhudzisa ro ḓi relaxela i tsha khoromoni vhala ḓiraṱele vho dzhoni ndi wone fhedzi hei
fatukana vha tonga vha khou funa mani murumbula ah, u tou wana na zwithanga vhoṱhe ndo zwikho ndi khou rengisa murumbula sheḓa na mini zwiḽa zwithu a suṱula
vha u si vhone mm. ende wa fanaho nge wo ḽa wangi fhasi eh, eh, eh, muṅwe u vha u si wone muṅwe ndi anni ya ba vhona nne nne no pfi mm. iyo pfi ri ko aravhela ri tshi sha vhu vhulwadze eh eh eh a vha ko ka ola muri mm u ḓola vhathu vho ḓi kela muṅwe muri vha ko rengisa mm mm zwo mm, zwo mm. zwo zwone suma zwo wa u ho u hone u hone suma zwo na musi wa tshi vha sana wa hange ifasi bo masisi bo bende a ifani holo wa bende unga to thathambula ngo wa ita wa ita mahololo
woka nnyo vhusi
Eh, ngori nṋe vhathu afha vha khou ri vhusa nga wa mirumbula fhano a u fani wa bende Eh, eh. Mm.
hei zwino uyu murumbula sheḓo a thi ndi khou sokou tou pfha uri kha ro khou rumbula sheḓo hei Ah, u ḓo zwi vhona tshi ḓa Uri u- i tou nga vhakhulu vha ḓo vhulunga
Hey, ah, ngozi yavho ya nga vhonyame yani. Hey. Hai, ah, ni ni ni ri khou- ri khou- ri khou tshila mani vhana vha mukala ri khou ri khou ri kha sialala hafhanoni ri khou nyanga u ḓivha vho zwiṅwe nga kha ara sialala. bammbira kuvhuva Eh. ri khou nyanga u ḓivhavho zwiṅwe nga kha sialala ee ri khou vhudzisela vheiwa mani uri ni tshile hezwi ri khou vhudzisa na mirumbula sheḓo ri khou vhudzisa vho makhulu ee thi no tou ri vhudzisa zwino ri khou ḓi vhudzisa vho uri murumbula sheḓo hmm?
ah, u wanala miani hmm. ndi miṅwe mirivho uri iyi mirumbula sheḓo ngoho ri nga tou ḓiwana vho vhathu vha tshi khou tou wana uri miṱa i khou a vhuyelela ri ngori ḓivhi ngori tshiṅwe tshifhinga u khou tou wana miṱa i khou kwashea A ri u khou tou ḓivhi. shotha murumbula sheḓo
i pfa keyo Hei, e vhathu yo tho- yo thoma a so mangala vhana vha mukala ri tshibadela tshihulwane dzi ita tshi dzhena Ah. dzi sikolo zwibadela
a si ri avhuḓi ee ndo ni pfa

Eh, khezwo vhana vha mukala ri tshi hanefhaḽa ri kha ḓi tou tingatingisana ri khou ita mutingate kha ḽeḽia fhungo ḽa uri murumbulasheḓo ndi tshithuḓe vhaḽa kha vhathu vha re na miṱa murumbulasheḓo thi vho ri na vhomakhulu afha vhomakhulu tshiṅwe tshifhinga vha asha vho amba zwiṅwe vho ngori vhaḓulu vho tou dzula hanefho um murumbulasheḓo eh, ndi ndi zwithu zwa vhathu vho malaho A zwithu zwa vhewa ni sokou ri tshimbila ni khou rumbula masheḓo a vhathu na vho kanganyisa vhathu hafha na wana ni tshi khou sokou ita mirumbula sheḓo hafha na fhedza na shavha vhathu vha vhathu zwino murumbula sheḓo vho ḓi naka vho khou ḓi shumiswa na nga muthu o malaho a zwone vho maine ee ee a zwi tou nyaga vho ṅwana muṱukuṱuku a tshi vho shumisa mirumbula sheḓo a khou sokou tou tshimbila a tshi vhilinganya vhana vha vhathu ee zwi ḓi naka vho no mala ni tshi khou takadzana na miya vhana ngauri thi zwino ye miṱa hu na vhathu vhane miṱa vha i khou kwashea ngauri zwithu a zwi khou tshimbila zwavhuḓi nḓuni zwino hafha ri nga ḓi tou fha tshipiḓa tshi vhomaine vha ḓi tou thusana na havha vhathu vhane miṱa i khou kwashea ngauri zwa nḓuni a zwi khou tshimbila vhomaine nga tshivenḓa Vho maine ndi a vhona unga vho nyadziwa kha mafhungo o to lafha. Muthu u ya kona u lafhea kharali nḓuni zwithu zwawe zwi sa tshimbili zwavhuḓi na miya vhana vha tshi vho to mu nyadza vha to pfha vha tshi kho to lidza tsaṅwa vha tshi zwifhio hafhi hu sina na mushumo. Vha ita vhathu a thi tou vha muthu kwae vho ḓi ita mabeḓelani a kuṅwe.
na murumbulasheḓo u ḓidzhenisiwa hei hai a ri pfuka kha iḽa murumbulasheḓo ḽi ḓo ri lwisa hei a ah, ḽi tonga si ḽone mane a ḽi khou ambea a ḽi khou phuletshedzea mara vho ḓipfa vho ḓipfa ḓani ya vhomaine ni ḓo tou amba na vhomaine na lugisa miṱa ya vheiwe ngori vho hei zwiṅwe vho a ri nga ambivo e muthu kha ḓe a lugise zwa muṱa wawe kha ra swika konḓa zwanḓuni Hai, a hu itiwe mafhungo uri vhomaine vha ite vha tshi daleliwa vhathu vha lugisele na vhomaine zwithu zwavho ngori nṋe zwiṅwe vha ri nga koni u amba ngori thi ri mashaka ri ḓo balelwa u phuletshedza ra amba ra swika na ngei zwino na vheni vhaṋe ḓiḓeleni ni ḓo lu ḓilugisela zwithu zwa vheiwe ni ḓo zwi ita nga nḓila ya kwaye na vhomaine ni tou dzudzanya ni tou ḓa ni tou vhofha ni tou nzhala ni tou wana ḽa muṱa wawo tou takala maseo na mapuyapuyalari ndi hanefhaḽa vhala vha vhukalaha ee hu na hoyu muri wo no pfhi musulesule kana ndo tou ambisa zwiṅwevho u pfhi musulesule kana okay ee okay ndi wa zwiṅwevho ndi wa zwiṅwevho hmm. ee a vha ḓo ri enyana uri thi a vhathu vha khou ri hmm, vha tshi ri vha khou nyako tou pfa nga kha vhomaini am sure imdiri vha nga vha khou sokou tou rengiselwa avha vhathu vha vha nyako tou confirma uri hei afha ri khou rengiselwa zwithu zwine zwi khou yelana na zwino kambi okay hmm. muthu wa musadzi muṱuku ane zwithu zwawe nga a zwi khou tou tshimbila kha lurumbu lufhio vho tshinya nṋe u tshinya vha tshi pfa vha khou huma nḓila o vha khou huma nḓila o e na ḽeḽo kha vha ḽi khwaṱhisedze vhomaine ngori hu na vhathu vhanzhi vhane vha kha u- u- mara a shuma ngo muri a tsha huma nḓila a tsho lafhiwa okay
tsha mandila a ra kola fhiwani
nga tshivenḓa a thi huna vhathu vha sokou pfa tshivenḓa be vhana vha ano maḓuvha vha a ḓivha ndi mavongori a no khou alutshela vho tshikhuwani u huma nḓila ri vha ri khou amba ri tshi khou amba kha sia ḽifhio novo ya fara ya ya dovha ya litsha hu vha hoyo muthu o no khou ambiwa ndi vhone wo no ṱoḓisisa uri tshiitisi ndi mini Ee, ri tshi ita hafhaḽa ra kona u dovha ra mu lafha uri songo tsha dovha ya huma nḓila hmm. hmm. khezwo vhana vha mukalaha musulesule vha ri ndi muri u no khou shuma u ḓo thusa muthu uri a songo huma nḓila u huma nḓila ri khou amba zwezwi tshipfi yo fara yo litsha yo fara yo litsha musulesule vha ri hai u ya shumana nazwo nga u tou ralo vhana vha mukalaha ee hai i- hu khou confirmiwa ndi zwone ho musulesule na vhomaine vha u ḓivha mushonga vha khou ḓivha Eh hu na hoyu muri kana ndi ḓo u amba zwone we a thi a vhathu vha tshi ri s- sendela zwithu zwavho tshiṅwe tshifhinga vha ṅwala nga zwipelingi zwo ganamaho muḽa nṱha ha muri Eh, ndi ndo amba zwone okay mm.

Oh, mm. wena muruthu wa u itesa u ya tswenye mm. wa swika hune wa vhaisa muthu mm. Mm. okay and then ri tshi khou tsheka uyu muri wa mulatho wa, wa, wa, wa mulatho u vha u khou shuma zwithu ḓe ah, vha shumisa vhana neo mm. na vhahulwane mara vha shumiseli Mm, vha tshi khou shumisela kha sia ḽifhio vhaṅwe vha tshiswiswi tshiswiswi Tshi- Mm.
tshiswiswi mara a u shumi a u shumi woṱhe Mm, mm. a thi hafha vha khou tou ri bvisela khagala u khou shuma kha nyimeleḓe ya muthu Mm. a kha zwifhio hu tshi khou itea mini kha uri na havho muthu a thi zwino ri tshi amba ri tshi nyaga u bvela khagala kha malwadze ri khou nyaga uri na houḽa ane u vha a na vhufogoli kha hezwi zwine ra khou amba zwone mm. naye a kona u ḓivha zwo ri hezwi matsina vhomaine vha a zwi ḓivha ndi nga kha ya vhomaine ndo yo wana heyi thuso eh, ha tshimbila ngo ralo mm. zwino a ri ḓo bvela kha dafha wa hai a zwi mm. ita zwi ambi a zwi ambi iti ndi zwi amba ndi naye yo okay okay okay mara kha kha kha ri khou to amba uri ndi vhulwadze vhu vhudzopfi vhulwadze ḓe nga kha muthu honoyo o no khou lwala uvhu vhulwadze, ri khou itela uri na havha vhane vha khou lwala uvhu vhulwadze vha zwi ḓivhe, ngori riṋe ra dzumba mathomo a vhulwadze hmm. ṋamusi ri songo tou amba uri vhu lafhiswa hani, ri tou amba uri ndi vhulwadze oh, ḓe. Ndi vhona thole kwasa kono u pfhi mini o onyolowa. U onyolowa, okay. Hmm. Oh, u a sokou tou vha o vhofhea. Hmm. Okay. A tshi ndi kuswa.
A tshi khou swa nga nḓila ḓe? Malofha zwi amba uri a tsha phanḓa na murahu. A khou khetha. wana wo zwimba Oh, o sokou zwimba huṅwe na huṅwe a nga maanḓa ngeno khunduni oh zwe zwiḽa khundu tsinga hedziḽa dzi vha dzo buloka oh dzo tsinga dzo bulo dzine no bulokolwa wo ṱanganyiswa na miri ya hone ri a ḓivha ri zwithu zwa Mm, mm, mm, mm.
ee nṋe ri khou nyanga u to ambesa nga miri ri khou nyanga uri ri ambese nga vhulwadze ra amba vhulwadze na o dzulaho a tshi pfha a na heyo nyimele u ya kona u takuwa ngori u khou pfha uri Afha Oh, matsina a khundu dzanga dzo sokou tou oma dzi tshi nga dzi na a thi koni no takuwa nda laṱa mulenzhe thaidzo ndi ndi zwi khosa u fhedza u rwiwa nga stroke hei
zwino ndi hezwo vhana vha mukala vhene vha vhasidzana vhane na sokou tou pfha khundu dzi khou fhisa khundu dzo oma ni sa koni u onyolowa zwone ni tou pfha zwo ri tshiṅwe na tshiṅwe ni tou nga ni khou Nga no tou vhofhiwa, zwithu zwaṋu a zwi khou tou tshimbila. Hai, vhomaine vha khou ri hai vha ḓa vha ni ovarolo, khunduwedzo na tou pfa na tou wanala na vhathu vha tshi khou tou mangala uri na iwe u khou kona na izwi. No mpfa. Eh, hu na uyu muri wo no pfi mutsheketsheke. Ndi wa vhanna. Mm. Okay.
Zwi amba uri ndi wa vhanna ndo fhedza. Ee, zwino u, u, u wa vhanna a ri ḓo amba vhulwadze vhune vhu nga vha hu ha munna kha sia Hai, ḽifhio vhulwadze vhuṅwe na vhuṅwe no pfi ndi ha munna. Mm. Dzi- henea dzi nḓuni eh. eh hanea dzi nḓuni Vhu ya kwasha. u ya kwasha u khou kwashani Hai. a ri zwi litshe. a thi ri tou vha eh, nyana tou vha baza Hai, ri khou itela uri Mm. Ene muṋe wazwo a ṱangana nazwo vho nga tshi vha balelwa u tshimbila mm. mm. amba uri vho kwashela mm. ho oh, muthu a tshi khou balelwa u tshimbila lwo ri tshimbila mm. wa wana a ono sokou tou dzula mm. fhethu huthihi ee eh, hafha a vhona nono tshukuluwa ee eh. zwi amba uri u na fhethu ha kwashela oh. mara zwina ri ono muri vha dzi u ṱanganyisa na iṅwe miri u a kona u vhuyelela
Hmm. Sumba uri wana zwo kwashekana hoṱhe hafha mm, ho no ṱanganana ho no ṱangana na wana uri uyo muthu a tshi khou tou ḓipfa a nga ri u na vhulwadze ḓe vhune vha nga ita uri a ḓi ḓivhe uri a kone u ḓa vho maine a tshi tshimbila nga pfa tshiṅwe tshifhinga na phi hmm. i tshi mudia hmm. a zwi furi wai a wana a sa ḓivhi mara a ya kha muthu o no zwi ḓivha u a mitela a mufha boḓelano
okay khezwo mutsheketsheke nga u tou ralo vhana vha mukalaha it is what it is hai ra ri tou vha na vhomaine ṋamusi ha ro ḓiphinesa hai ro a pfha mafhungo vhana vha mukalaha ya hai o gudaho o guda o pfaho nga o pfa Eh, ri hanefha vhomaine vhana vha mukala ri khou tou tsivhudzana a huna no ḓivha ri khou tou ita mutingate ri tshi khou itela uri ri vhe na shango ḽo lalaho shango ḽi re na vhudziki shango ḽine ḽa vha na nḓivho na kale na kale vha tshi ḓi ri ri ḓo fa nga u shaya nḓivho so nḓivho khe i khou ḓa mahayani i khou ḓa nga dzi inthanethe i khou ḓa nga nḓila uri ri kone u thusana uri vhoi ri songo to to fa nga u shaya nḓivho nḓivho ri tshi nga kona u isa nga kha vhaṅwe eh ra nga kona u wana u tshila nga kha hanefho so ri khou livhuwa vhana vha mukalaha u sedza phurogireme heyi i ya ri mannḓafhadza i ya ri itela uri na rine ro rali ri dzule ri tshi khuthadzea ri tshi pfha uri ri khou thusa vhaṅwe vhathu huṅwe fhethu ndi songo shavha kha u founela vho maine Hai, ni a ḓi mpfounela na nṋe nga hanefha nda kona u ntswikisedza kha vhomaine, ri kone u pfa tshililo tshaṋu, ri kone u ḓivha uri mini. Hai, uyu u serious, uyu u khou ṱoḓa attention ya vhomaine. Ni nga ri founela kha 072 847 8990. Ri founeleni kha 072 847 8990. Na hanevhaḽa vhane vha khou ṱoḓa zwikipa zwa a thi dzheneleli. original venda hasla a huna na zwiṅwe vhana vha mukalaha hai mekani sure uri ni khou ri founela kha heneyi nomboro ya 072 847 8990 hanefho hune ra nga kona u ni rengisela hone ndaka yo tou raliho vhana vha mukalaha zwikipa zwo tou naka ngo to rali zwikipa zwine na tou wana vho maine vho langazwa na tou wana vho tou vuwa tshoṱhe na tou vhona u tou nga ndi vho maine ane vhaḽa vho no wanala silomu kana ni ngei tshilidzini mara ri tshi khou vha wana hanefha pile vho tou dia nga zwitshee ya yeah. vha ri clean as nice as a nurse vho langa tshena vhana vha vhukalaha so thank you so much for joining us in this episode we'll see you next time we love you so much a ri koni nga roṱhe munothu thihi a u thusi mathuthu a ri farane ngo tou ralo vhana vha mukalaha ri ni funa zwone a nga vhaṋe na vhomaine ri ri vhathu kha vha sale ri ḓo vhonana tshifhingani tshi ḓaho ndindi